Ähliňize salam dostlar! Uzak aradan soň Dünýä Futbol kanaly ýene siziň bilen. Kanalyň yzygiderli täzelikler bilen bolup durmagy üçin siziň goldawyňyz gerek. Kimde kim gollajak diýse, aşakda opisaniýada Webmania kaşelýonyň adresini goýjak. Gollap bilersiňiz. Onda näme? Elleri ýokaryk galdyryp laýk basýas, täze tomaşaçylarymyz bar bolsa agza bolup tomaşa edýäs. Futbol täzelikleriniň on üçünji bölümine bolsa başlaýas. Mançester Ýunaýted şu möwsüm gaty erbet netijeleri gazandy. Toparyň baş tälimçisi soňky oýunda Braýton bilen duşuşykda dört nol utulandan soň şeý diýdi. Biziň orta goragymyz gowy göründi, ýöne mesele nämede? Mesele tutuş toparyň agzybirlikde oýunlarda goranyp bilmezligi. Mançester Ýunaýtediň esasy orta goragçysy Harri Maguaýr hem futbol muşdaklary tarapyndan köp tankyda eýe boldy. Muňa bolsa Italiýanyň belli žurnalisti Fabrisio Romano Wilrealyň orta goragçysy Pau Torresi Maguaýra derek Mançestere getirmegi göz öňünde tutýar diýip habar berdi. Ýöne orta goragça azyndan altmyş million ýewro belki ondanam köp çykdaýjy etmeli bolar. Sebäbi, orta goragça Real, Çelsi, Tottenhem ýaly toparlar hem gyzyklanýar. Rahim Sterling Arsenal hem-de Milan öz toparyna getirmegi göz öňünde tutýar. Pep Gwardiola bolsa oýunçyny soňky wagtlar köp oýuna goýberenok. Oýunçynyň topardan gitmekçi bolýanynyň sebäbi hem şundan ybarat. Real Madrid sensasiýa ýagdaýda Mançester Sitini polufinalda ýeňip, Çempionlar ligasynda Liwerpulyň garşysyna finala çykdy. Final duşuşygy bolsa ýigrimi sekizinji maýda bolar. Mançester Ýunaýtediň indiki möwsümde täze baş tälimçisi Erik ten Hag bolar. Toparyň üstünlige ýetmegine kömek edermi? Göreris we üstünlik arzuw edýäs. Liwerpulyň janköýerleri üçin on ýaly bir gowy habar ýok. Sadio Maneniň Bundesliganyň Bawariýa topary şu tomusda toparyna getirmekçi bolýanyny beýan etdi. Bawariýanyň menejerleri bolsa ýakyn wagtda Maneniň agenti bilen duşuşyp, oýunçynyň gelejegi hakda maslahat eder. Kataloniýaly Barselonanyň baş tälimçisi Hawi. Esasy zat her ýyl biz düzümimizi güýçlendirmeli. Esasanam gowy netije gazanmak üçin. Şu möwsümi gowy diýip bolanok we biz diňe güýçlendirilmeli. Kim topary gelýän bolsa, biz şat bolarys. Käbir oýunçylar bolsa topardan gitmegi Wajyp. Ýagdaý ýönekeý däl, ýöne biz güýçlenmeli. Bu hemmä mälim we görnüp dur. Barselonanyň şu wagtky esasy işi Jordi Albany Ýuwentusa berip, De Ligti öz toparyna getirmek. Ondan başga-da hüjümçi Lewandowskini hem Barselona getirmegi meýilleşdirýärler. Borussiýanyň Erling Holand oýunçysy Mançester Sitiniň futbolçysy diýip, ofisial ýagdaýda yglan edildi. Oýunçynyň şertnamasy iki müň ýigrimi ýedinji ýyla çenli. Täze şertnamada bolsa Holand üç ýüz ýetmiş bäş müň ýewro hepdede gazanar. Norwegiýaly hüjümçä bolsa täze toparda üstünlik arzuw edýäs. Kilian Mbappe Madridiň restoranlarynyň birinde göründi. Ýöne Mbappe bilen Realyň arasynda birnäçe düşünişmezlikler bar. Olam Image brendiniň hususy bolmagy bilen bagly. PSŽ bolsa öz gezeginde oýunçynyň ähli şertlerine razy we şertnamany uzaltmana taýar. Ýuwentus iki müň on birinji ýyldan bäri ilkinji gezek möwsümiň dowamynda hiç hili kubok utuş gazanyp bilmedi. Soňky şansy Inter bilen Kopa Italiýanyň finalyndydy, ýöne gynansak-da topar Inter Milandan utuldy. Mino Raýola aradan çykdy we täzeden doguldy. Agentiň aradan çykandygyny ähli çeşmeler habar berdi, ýöne Raýolaň özi ofisial sahypasynda ýalan habar diýip tassyklady. Futbol agenti Ibragimowiç, Pogba, Holand ýaly ýyldyz oýunçylar bilen işleşýändigini ýatladýar we agente berk jan saglyk arzuw edýär. Kriştianu Ronaldu aprel aýynda ofisial ýagdaýda APL-niň iň gowy oýunçysy diýip yglan edildi. Ralf Rangik bu ýagdaýa şeýle diýip jogap berdi. Ronalduň öz işine jogapkärligi, özüne gowy garaýşy, eýmiti, indiwidual trenirowkasy haýran galdyrýar. Futbolçy otuz ýedi ýaşynda, edýän işlerine bolsa söz ýok. Ten Hag bilen Ronalduň indiki möwsümde işlemegi, ony diňe tälimçi bilen oýunçy biler. Bellik, Ten Hag topara gelip, Ronaldoda topara bolan kömegi görmese, Kriştianu Ronaldo topardan gitjekdigi aýdylýar. Ýakyn wagtda Ten Hag topara gelenden soň, tälimçi bilen Ronaldoň ikiçäk gürrüňi bolar. Eger Ten Hag Ronaldoda topara edip biljek kömegini görse, Kriştianu Ronaldo toparda ýene azyndan bir möwsüm galar. Men-ä bilmedim nämäň gürrüňi, eger Ronaldu şu möwsümde gollary bilen arkasynda Mançestere çekmedik bolsa, topar megerem çempionşipe hem gidip bilerdi. Öz pikirim. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriniň on üçünji bölüminiň ahyryna ýetip gelýäs. Halan bolsaňyz laýk, agza bolmanyňyz bar bolsa hem agza bolup yzarlap bilersiňiz. Kanaly goldajaňyz bar bolsa ýene bir gezek ýatladyp geçýän Webmania koşelýogynyň adresini opisaniýada goýdum. Goldajaňyz bar bolsa goldap bilersiňiz. Onda näme, indiki bölümde görüşýänçäk, hoş sag boluň!